ayɛ a nea mesi awurade ase ɔmmɔ yɛ nimdeɛ a yɛbɛtumi de akyerɛkyerɛ kristofo a wɔn bɛtumi agyina na wɔn ne awiase awieɛ ntɔkwa sunsum mu ahokyerɛ aduanedie wɔ daeɛ mu paa ne ahodoɔ a yɛde wɔ nkurɔfoɔ nkurɔfoɔ sin atutu wɔ daeɛ mu yɛyiyi wɔn ti nkurɔfoɔ a ɛyɛ naked nkurɔfoɔ a wɔn tete wɔn akura ase da biara obi a wɔte aburokyire wɔte ɛɛ nkira ha wɔte kumasi te takoradi ekura bi a wɔafura ase dada da bi ohun ne ho wɔn wɔn atwerɛ exams atwerɛ exams ano wɔn mpaase wɔ daeɛ mu. Hwɛ baabi a woanyini adu yi, da biara wohyɛ sukuu atadeɛ. Woanhu nnipa a wɔawu dadaada a wo ne wɔn nam a na ɛka sɛ wowɔ akuraa bi ase na wohyɛ dan ketewa mu. Hwɛ da biara woantɔ nwura mu anyera wɔ daeɛ mu a da biara na wonenam baabi a wonhu baabi a wonam. Sɛ tumi bi ansɔre amma wo so a, na bɔdamfoɔ na ɛba. Bɔdamfoɔ amma nso a, na polisifoɔ anaa sogyafoɔ na ɛbɛkye wo wɔ daeɛ mu. Sɛ ɛnyɛ saa nso a, ne aduanedie yi, wobɛwe nam mono aweaweaweaweaweaweawea. woyɛ no firi hɔ a, ɛnsunsum mu nna. Ɛnneɛ woda anadwo yi, me ne wo ka sɛ, woaso daeɛ bɛboro ahodoɔ bɛyɛ mmiɛnsa, woantumi anna anadwo yi koraa. Ɛnyɛ ayɛmukaw anisubiri, ɛnyɛ anisubiri apressure. Da biara anadwo biara ɛsɛ sɛ biribi to wo sɔre tena wo mpa so. Wɔn a ɛka nso bɛkyekyere wɔn, ɛka akyekyere wɔn. Nea enti a ɛyɛ a na ɛba saa no nie, ɛ, nnipa dodoɔ no ara na sɛ wɔkɔ wɔn abusua fie a, anaasɛ wɔkɔ wɔn, wɔn nnamfofoɔ hɔ a, na woka saa asɛm wei a wɔntie. Na mepɛ sɛ wote aseɛ sɛ, biribi a ɛkɔ so wɔ asase yi so biara no, yɛatwerɛ wɔ twerɛsɛm no mu. Me din de Prɔfɛt Jacob Amoasi Ɔtse, dodoɔ no ara frɛ me Onyamegya. Awurade ama me nimdeɛ a metumi de kyerɛ wo a woretie me. Ebia wote trɔtrɔ mu na woretie me, wote taxi mu na woretie me. Wonim nea nti a wotu kaa no sɛ wode rekɔ adwuma a kaa no sɛe a wode sika bi awura mu a ɛnyɛ yie no. Mekasa yi, ɛyɛ kakraa bi a ɛbaeɛ, ɛhɔ na wode wo cars rekɔyi akyea. Me na meka kyerɛ wo. ɛhɔ na wode wo cars ɛkɔ akura so akɔyi atea ma obiara hu wo kempe kakra yɛde ama wo me nua wotie mu wɔ kaa no mu wo na me ne wo kasa no ɛ wommɔ kaa no ho ban ɛna wode kaa no nam abusua abusua mu ɛna wode kyerɛkyerɛ wofrɛfrɛ nkurɔfoɔ ɛma ɔmo huo wonnim nti a sɛ wonim a anka wonyɛ ekristofoɔ ahe ɛna sɛ obi kura honhommɔne a wodi w'ani hu ɛyɛ kwasi no na kwasi kenkan bible no ma me Proverbs chapter twenty three verse soma six. Hyɛ aseɛ foforɔ.
Ndi deɛ ɔwɔ nnebɔne aduane. Bible sɛ menka nkyerɛ obiara a ɔretie me no sɛ, me Prɔfɛt Onyame Gya, me din de Jacob Amoasi Ɔkyere. Me papa ne Odiyifo Isaac a na ɔwɔ Adaasu. Na ɔyɛ Nkansa Sɔfopanyin a wofiri Adaasu rekɔ Okuraase, firi Okuraase rekɔ Asaman. Enti firi Adaasu rekɔ Okuraase no, wo nsa nifa hɔ, ɛhɔ na me papa hɔ. Ɛhɔ na yɛtetee yɛn nyinaa wɔ Adaasu. Onyame Gya, me meka nokorɛ akyerɛ wo. sɛ Kristosom no, yɛka sɛ obi ani nna hɔ a, ɛfiri sɛ obi da ne mpa so a ne sɔfoɔ nka ne ho. Oh. awurade ɔka wo ho no wo nso na wonnim sunsum mu nneɛma ɛkɔ soɔ yi wobɛyɛ dɛn de no ako obi a wakata w'ani na obi asi twɛdeɛ de bɛbɔ wo wobɛyɛ dɛn hu ɛnɛ kristofoɔ dodoɔ no a wodeɛ kristofoɔ 100 gyina hɔ a ɛmu 95 ɛnhu sunsum mu adeɛ nti wobɛyɛ dɛ abɔ bra ɛne ne bra a yɛbrɛ no a yɛhu ne sɛ ne nyinaa yɛ nsɔhwɛ ne nyinaa yɛ nsɔhwɛ ebi wɔ hɔ a ɛyɛ wudie paa ɛfiri sɛ yɛkɔtɔ abusua asase a abusua pɛ no nso meyɛ ntɔn no ɛmaa na ɛwɔ abusua ni mmarima na ɛwɔ mu ɛwɔ tumi no wɔn bɛteetee wo me na meka kyerɛ wo nkoa na wapɛ ne yie mo a motete asɔre mu ada bia mopɛ sɛ mo straight nneɛma wɔ asɔre mu no mo na ahohommɔne a ɛwɔ asɔre no mu nnipa ɛwɔ asɔre no mu kura tumi mo na wɔn sɔre hyɛ mo sɛn mo Ɛda no a wompɛ sɛ nneɛma biara bɛsɛe wɔ Pentekoste mu a wɔn ani abere na biribiara pɛ ne frintee mu no, wo ne wɔn bɛsɛe wɔ adwuma nyinaa. Mennaadaa wo. Wɔn wɔ nsɔre mu. Wɔn wɔ abusua mu. Wɔn wɔ nnwuma mu. Merekasa yi, obi repɛ sɛ obi yadeɛ kye no ara na ɔgye ne pɔs firi ne nsam. Ɛno ara na ɔde nneɛma gu kwan no ano, agu kwan no ano, agu kwan no ano. Wɔku no. Kenkan Awurade asɛm no abaabaam. Proverbs chapter twenty three verse number six. Tie Awurade asɛm no yie.
Twerɛsɛm no se.
Awurade asɛm no se. Nni deɛ ɔwɔ anibɔne aduane. Nni obi a ɔwɔ anibɔne aduane. Na mma wo kɔn nna n'adɔkɔdɔkɔdeɛ. Wo deɛ wodu adwuma mu na sɛ woannye obi meat pie mfiri ne table so ammu bi anni a, ɛnyɛ wo a. Papa me deɛ me nkwan mentumi nnidi o, wo nkoa wontumi nnidi. Kɔfa amansan bɛdie. Mo a mo tena lɔre kwan ho, last me kɔ filling station bi na na mmaayewa no retɔn petrol no wɔ hɔ no atotɔ banku ne nkruma frɔe ɛna wɔn te filling station no anim hɔ na wɔn di. Na me hu wɔn no me werɛ hoeɛ, me parkee me car ɛna me kɔ na me sɛ mmaayewa me pɛ mo asɛm mo ate, mo nfa mo aduane no nkɔ wura filling station no store no mu na mo nnidi wɔ hɔ. Wɔn nnii me, me kaa na wɔn hwɛ m'anim na me sɛ mo nsɔre, mo nfa mo aduane no a mo redie no mo nfa nkɔ filling station no inside na mo nni. yɛ mɛmɛsi no pentikos mɛmɛsi no presby mɛmɛsi no anglican mɛmɛsi no wɔn mu yɛyɛyɛ mma no church of christ mma no apostolic-foɔ mma no wɔn mu ɛna ɛtontom petro wɔn mu gyina filling station wɔn mu nim sɛ yɛn nidi wɔ abɔnten they don't know pɛtɛm. kaa bɛtɔ petro nkurɔfoɔ gu kaa nim wonnim tumi akura no bible no nkasa kyerɛ wo kenka awurade asɛm no baabaa mu ne ɛhwɛ ne ɛbɛsie na sɛdeɛ ɔdwene wɔ ne mu no saa na ɔte wo a wotɔ petro no a ɔkɔm de wo nti wonni tam wo a wote kanesi ɔkan si dwam na wofi sɛ wonni tam papa bɔ ha ne ma yɛ ne afie o bia yɛ ne wɔ hɔ ne ɛgya me nɔ ne wɔhyɛ mo ne ka wɔhyɛ mo agwa ɛgya me nɔ wɔ yɔ ne wɔ bɛde ka e wo bɛde ka wo bɛ de ka ka kyerɛ me prɔfɛt onyame gya sɛ wa wo bɛ de ka ae wo deɛ wo deɛ wo mmɛ de ka buebue aduane no mu baabaabɔɔ no n'adi na wobɛdi awie no ɛhɔ na wobɛhu sɛ sɛ obi wɔ hɔ a wɔretwa mu a wɔbɛtontos no tumi bi wɔ n'anuwa mu me na meka kyerɛ wo ɛhɔ deɛ wobɛnya adagyeɛ me na meka kyerɛ wo medin de prɔfɛt jacob amoasi ɔkyere mensɔre mmɛtena peace fm ho ankasa kɛkɛ o Me deɛ mefrɛ wo Donono efisɛ me papa yɛ Nkansa sɔfo pahini wɔ Adaesu. Woba Odifo Kwame Nkansa asɔre mu na wodu Adaesu na wɔbɔ Odifo Isaac din a obiara nnim no nti mekasa a meteɛ me nti. Ɛno na ɛkyerɛ wo sɛ wode wo bibire papa bɛgya me wɔ Awurade mu a, annyina. Tie no yie. Mesi adom a ɛkyɛ deɛ obiara ne ne deɛ me deɛ no no mewɔ peace bɛboro fourteen years kɔ fifteen me nsesa nso da saa na meteɛ ɛno a na mede kɔ radio biara ne tv biara so meka nokora ne kyerɛ wo ɛma wonyini wɔ honhom mu ɛfiri sɛ asase wei so ɛnyɛ yɛne nipa ne mogya ɛna anya yɛne awie mu atumfoɔ akaberekyerefoɔ maame nuanom a wɔn mpɛ nipa yie asɔre mpanyinfoɔ wɔn mpɛ sɔfoɔ no yie sɔfoɔ bi nso okura tumi na ɔmpɛ mɛmɛsini yie na sika ne bere nti wɔgyegye nneɛma mfiri awurade wobɛyɛ dɛ hu mm. ɛnɛ canada japan a wɔnyɛ sɔfoɔ wɔno na ɔyiyi secret ɛwɔ asɔre mu ɛde ba mm. me na meka kyerɛ wo ɛfiri mm. sɛ ɔyi no nso wo sɛ nkɔfoɔ hɛ paa dɛ nti na mo hɛ sɛ mo ni ani sɛ anka mo wɔ ani a anka nyɛ afei Ɛna Kennedy ɛkɔ kɔ yi wɔ natu ansa na obi akɔ akɔhwɛ. Tie ni ye, yɛ te Peace FM a ɛne yɛka no kura kyerɛ wo. Power.
Okay. Ɛne nti na sɛ wote sɛ wɔn mo yɛ program bi na yɛka asɔfoɔ ho asɛm a ɛne nipa bebree bɔ twi kɔhwɛ. Ɛsɛ wɔn mo tete nsɔre no mu, wɔn mo ni ani. Ɛnim asɔfoɔ ɛnyɛ papa, ɛnim asɔfoɔ wɔn yɛ papa, wɔn mo ni ani. Slave system. Ɛnti wei ɛdi ne panya ɛwɔ kristosom mu, ɛsɛ di ne panya ɛwɔ sunsum afa mu. Ɛyɛ asɛm kɛseɛ na makɔfa aba no, sɛ nea meka no na meboa a Wokɔ net no so a wobɛhu. Me din de Prɔfɛt Jacob Amoasi Ɔte, dodoɔ no ara frɛ me Onyame Gya. Meka nokorɛ akyerɛ mo. Enti na me menhu saa nneɛma no a, menkɔ nkɔhwɛ, ɛfisɛ yɛn papa nom aka kyerɛɛ yɛn dada. Twerɛsɛm no ama yɛahu sɛ ɛnyɛ yɛn ne nnipa no mogya na ɛnyɛ wiem atumfoɔ. Onipa bi bɛma ne ho kwan ma tumi bi abɛtena ne mu na ɔde asɛe nnipa papa bi a ɔrebɔ bra akɔ n'anim. Me na meka kyerɛ wo. Woawo wo ba ketewa na ɔbɛdi hɔ na ɔsɛ akwadaa no bɛyɛ nipa kɛseɛ daakye a, bisa nnipa no sɛ ɔyɛɛ dɛn na ɔhuuiɛ.
bɔ mmɔden abisa no mepakyɛw sɛ obi nni sunsum mu ani na ɔte asɔre no mu na n'adwene yɛ ne sɛ ɔno deɛ kakra na okura no ɔde boa asɔre no na nipa bi sɔre hyɛ no ne wɔanhu a nea ɛbɛyɛ ne sɛ ɛka wote kristo mu nso ɛka na wobɛbɔ wobɛdwane you run away mm. ɛnna mm. kristofoɔ bebree dwane firi baabi a wɔte mm. aboafoɔ a na wɔboa nsɔre ɛnna bebree asɔre kora wɔntumi ne waba Ɛno yɛ bue kwan no koraa, wɔn a wɔyi wɔn tumi no wɔakɔ bi, efisɛ ɛka akyekye no, baabi wɔ hɔ koraa wɔntumi mfa, ɛnyɛ ɔno a, ɛyɛ wei a, ɛyɛ wei a, kenkan Awurade Asɛm no. Proverbs chapter twenty three verse number six. Kɔ na ɛma no nsi.
Ɔse nde deɛ ɔwɔ ne bɔne aduane. Kɔ Awurade Asɛm so. Na ɛma wo kwan nna n'adɔkɔdɔkɔdeɛ. Kɔ Awurade Asɛm so. Sɛdeɛ ɔdwen wɔ ne mu no. Asɛm no ara ni. Saa na ɔte.
Asɛm no ara ni. Ɔbɛse wo sɛ.
Asɛm no ara ni. Didi.
nanom, nanso n'akoma nnu ho, na aduane a wadi ma no ayɛ w'afono ma no, wobɛfe, na woayera wo nsam dɛdɛ no. Enti no, ɔde saa aduane no ma wo wie a, biribiara a ɛma w'ani gye w'asetena mu no, ɛbɛfiri wo so, na woabrɛ. Nyɛ me nko ara na mereka o. Woka Hiob six, sixteen, twelve no a, asɛm ketewa bi wɔ hɔ, ma memfa nka ho, me mmerɛ no nti. John chapter sixteen verse number twelve. Menim sɛ sɛ anka ɛnnɛ yɛ ampɔn koraa a anka w'ani bɛgye ho fa, efisɛ nsɛm no aba no ho sɛ emu wɔ du. Nokorɛ na meka kyerɛ wo no, mommɔ yɛn nyin wɔ Awurade mu. Na ɛnyɛ ɛno ara sɛ yɛtetewa sɛ yɛyɛ Kristofoɔ kɛkɛ na yɛde nsɔre din atoto yɛn ho so, na sɛ obi de aduro kɛkɛ bɛpete wo gate ano a, worekɔ nante so, hwɛ sɛdeɛ wo sisi yɛ wo ya, hwɛ sɛdeɛ wo tiri ase retwe woɔ, hwɛ sɛdeɛ wo ntiri mu twe wo, hwɛ nneɛma a ɛnenam wo nipadua mu. Bisa wo ho sɛ, 'Papa, na adɛn na anadwo nko ara na yadeɛ yi ha me? Ɛno na ɛkyerɛ wo sɛ, yes, biribi wɔ baabi, baabi a wisie wɔ no, agya wɔ hɔ. Na nea ɔbɛte nsɛm. Kenkan Awurade asɛm no. Job chapter sixteen verse number Tie twelve, Awurade asɛm no.
ɔse anka mɛdi yie. Me pakyɛ Bible me na me srɔɛ? Dabi, Me yɛ printing press? dabi, Awurade Nyankopɔn wammɔ nipa kɛkɛ o. dabi. Kae Awurade asɛm no ma me.
Ɔse anka mɛdi yie. Anka mɛdi yie. Nanso, Nanso, wɔabubu me. hwan na abubu wo no? Atamfo no. Hwan na abubu wo no? Atamfo no. Kan Mateo Two thirteen ma me, efisɛ mmere no nti, na mmere nni hɔ. Ma memfa quotation no ngu akwan mu. Matthew chapter two verse number thirteen. Ka Awurade asɛm no baabaa mu.
Ɔse na mmere a anyansafo no firi hɔ kɔɛ no. Kɔ Awurade asɛm so. Hwɛ, Awurade bɔfo yii ne ho kyerɛɛ Joseph wɔ daeɛ mu sɛ. Me patɔ montie saa asɛm wei ma me, kɔ. Sɔre fa abofra no. Ɔnsɔre nyɛ dɛn? Ɔnfa abofra no. Obiara mmisa ne ho sɛ, adɛn nti na Onyankopɔn ka kyerɛ Joseph sɛ ɔnsɔre mfa Yesu Kristo a ɔyɛ abɔɔ no maa no? Ɔyɛ akwadaa no, wɔmfa no mfiri hɔ. That time na obi nkoku no. Sɛ. Mo a minni time, minni time, mode mmɔtoɔ ayɛ atadeɛ a mohyɛ no, monyi mfiri mo akwan mu. Na wiase yi, ankoto a yɛnna. Nti woamfa nneɛma angu akwan mu a wontumi nni nkonim. Ɛnnɛ, contractors mmua, moansa na mo adwuma ayɛ. Hmm? Contractors mmua, moansa na mo adwuma ayɛ. Menim sɛ wo tirim nyɛ den. Na nka wo na obi ehia bi a, wo sister hia no wafrɛ wo, w'afasefo hia no afrɛ wo, wei hia no afrɛ ne abrɛkyɛ deɛ ho ntɔ obiara sɛ yɛfrɛ wei ni, maa me school fees o, maa me sei o, Ɔmampanin Akuffo Addo tua school fees yi boa me koraa, wɔn gye firi wo nsam, wo de ma wɔn da biara, sɛ me boa a.